Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Pit. Nee, just mam Pit. Gilles ass haut net do. Nee, gëtt kee Gilles méi. A wou? A wuch Gilles? A wuch Gilles? Nee, genuch mat deenen awkwarden Introen. Mir sinn haut mat engem ganz, ganz, ganz wichtegen Thema fir all Metalhead do, oder fir all Genre vum Metalhead do, an zwar eppes. Wat jidderee scho kaf huet, ob et op engem Concert ass, ob et iwwer Internet, iwwer egal wou, Bandmerch. Wichteg, ganz wichteg. Genau, genau. Wou mer all schonn iergendwann eng Kéier gesot hunn, ech kafe mer näischt haut den Owend op dem Concert, ech hu keng Suen oder ech muss d'Equivalent setzen, okay, kann ech mer méi Béier kafen oder méi. Bandmëtsch. Gewéinlech mësse déi zwee an dous herno näischt méi. Ja, ja, du muss, du muss den Equiliber fannen. Ich, das ist schwer, das ist schon wie wann du bei einer Auktion gehst. Weißt? Du musst da Budget mitholen für Merch, das ist wichtig. Das, ja, das ist am besten, du käfst sie direkt, weil dann nur hast du den Suen aber all versucht. Ja, an wann du nicht direkt musst, was da ja auch schon geschieht ist, dann gehst du auf ein Konzert, du guckst, A meeschtens ass jo den Merch dann baussen, d'heescht net onbedéngt do wou wou de ganzen Noise ass an sou. Jo. Mee wann en dann do ass an du stees wierklech net wäit ewech, du kanns dech net op de Concert konzentréieren, well ech ech kucken dann e ganz Zäit eriwwer an sou, hm soll ech soll ech net awer elo goen, weess de sou, hm ah ah nee ech ginn herno.

Ass dat, ass dat fir dech perséinlech Pflichtprogramm? Ech mengen ech hu bal näischt aneschtes un vun T-Shirten. Ja. Et gëtt keng normal äh, normal T-Shirte ginn et bei mir souwisou net, mee 90 Prozent vu mengen T-Shirten ass, ass Band-Merch. Ne? An ech dinn déi och all Dag un an dat gehéiert einfach dozou. Ech kann awer elo mol net méi richteg soen, wéi dat iwwerhaapt ugefaangen huet, wéini ech mer geduecht hunn, Oh ech wëll lo en T-Shirt vun där Band. Mat wengem Alter et ugefangen huet dat ech hu keng Ahnung gell. Ech mengen bei dir huet et awer schon virdrun net nëmmen mat Metal mee och schon mat ech hun dech mat Nirvana Shirts kennengeléiert gell. Yeah yeah yeah absolut absolut mee ech wees net wat mech dozou gedriwwen huet oder wisou ech mengen wees och net wéini ech den eescht Kéier eng Kéier ee gesin hun mat engem Band Shirt keng Ahnung. Ja, et huet sech einfach esou erginn, ne? Ja, ech mengen och net, datt ee lo dofir sech muss rechtfäerdegen oder esou, fir Merch ze kafen. Mee wat ass wichteg, wann ech lo déi Lëtzebuerger Zeen kucken, all eis bekannte souwéi onbekannte Jongen dobaussen a Meedercher, déi Musek maachen an déi. Fir déi ass dat natierlech och nach méi schwéier, well s de theoretesch gesinn, Just kanns op de Concerte verkafen oder op hirer eegener Website. Mir hate lo virdrun, éier mer lo hei ugefaangen hunn, hu mer och iwwer d'IMP Rieds gehat, och e ganz wichtegt, eng wichteg Zäitschrëft oder Katalog, wou, wou meng ech scho jiddereen am Grapp hat a wéi de Pit gesot huet, wou et och schonn, keng Ahnung, éiweg gëtt. Jo, ech mengen 20 Joer immerhin. Jo, jo, dat kann hikommen, dat sécher esouguer, jo. Warscheinlech ass et esouguer nach méi an. Ja, am Ufank hues du dann do bestallt, oder du hues ee kannt, dee kannt, deen huet da gesot, oh, ech bestellen d'nächst Woch, bestellen ech bei der EMP, wëll een eppes. So, ja, so ja. bëssen so, dat war so de, de, de Klassiker. So, ja, da wat versammelt dat ze wëll. Ja, an dann, äh, wike, dass mär zu dem Zäitpunkt och nach net geschafft hunn, ass halt gekuckt gi, okay, wat, wat kann ech mer leeschten? Ja. Ähm, dann T-Shirt waren der Rei, Hoodien, dat war schon bal, dat war schon bal Luxus, gell? Ja, dat war schon en gute Gratz méi ja. deelweis. An äh, den, wat huet den Hoodie deemools kascht? Meng se um die 40 Euro. Ja. Elo, elo sinn Hoodie noch e gut Stéck méi deier, gell? Mm. Wann du so gucks. Mee äh, da stéchen natierlech och hautzudags ganz aner Sachen dohanner, hat äh, vill. Ähm, Vill Bands hunn sech dem, wat ech absolut verstinn, dem Déiereschutz dann och, soi-disant Déiereschutz, dass vegan, dass net Tierquälerei, dass, dass, dat sinn dann natierlech Produiten, wou méi deier sinn. Dat ass an der Rei, respektéieren ech voll a ganz an hunn ech och schonn méi wéi een Déngens dofir ausginn. Mee voilà, dat war just esou eng Kéier kuerz Klammer op. Jo, mee wat, wat d'EMP, gell, dat huet jo wierklech jo alles verkaf, gell, also T-Shirten, Hoodies, hat mer gesot, Posteren en masse. Also Gothic-Gezei an esou Geschir. Schong souguer, nee? Haten déi net och Schong? Jo, Nieten a Rimba, déi hat ech och ëmmer do kaf gehat. Jo, jo. Oder nach am Stock America, wéi d'Deeler hei gouf. A freck, jo. An der, wou war deen? Net wäit vun der Stroossbuerger ewech. Jo, iergendwou do an der Géigend, jo. Et war, et war schwéier sech an der, jo, Lycéeszäit, wou s de, ob et elo bei dir, wou e bësse méi eng, ech wëll net soe Punk, mee esou alternative, alternative Look hat an esou e bëssen esou den, jo, de Grunge-Style gelieft huet, esou wéi ech dech kenne geléiert hunn. An ech dann zum Beispill so, okay, wou ginn ech meng T-Shirte kafe, gell? Oder Mamm, ech, ech wëll elo net, ech, ech ginn elo net an den C&A, gell? Ech wëll eppes an der IAP bestellen. Bass du verréckt, ech ginn dach keng 15 Euro aus fir, fir e pechschwaarzen T-Shirt, wou vir Jesus drop steet, gell? Oder hanne war et vu Marduk, mengen ech. An, weess de, esou, hm, do hues de nach missen déi Fro stelle, kann ech dat elo man oder net? Ja, ja zumools an der Schoul gëss du och mol gären äh, ja. komesch gekuckt. Natierlech, dat ass wuel wor. Mee jo, trotzdem, et gehéiert zur, zur Uniform bëssen vun, vun de Metalheads de Bausen. Ech mengen, zu dem Concert gees, Dir freet net ech de Band-Shirt hunn. ne? Ja. Muss net unbedingt sinn vun der Band, déi lo grad duerch d'Bild, awer jiffreen huet do e Band-Shirt hunn. ne? Dat ass Ja. einfach so. Dat ass och e gudde Moyen, fannen ech, ähm, Wann s du zum Beispill solo mir gees op e Concert, du gees wat war dat scho méi, du gees Evergrey an d'Rockhal kucken, gell? Ech selwer hunn, ech wéss ech wéss net wat ech do unhat, kee Plang, mee du gesäis Leit, déi da gewéinlech op esou Concerten ginn. Kann sinn, dass du esou änlech Saache lauschteren, héchstwahrscheinlech. Déi hunn dann och vläit Bandshirts un, wou s de nach net gesinn hues an Nimm, wou s de net gesinn hues. Deelweis ass et och eng gutt Librairie, soen ech mol esou, fir nei Nimm ze fannen, gell, wou s da sees, hm, ech kennen deen net, komm ech kucken eng Kéier. Oder och fir Vergläichgesinnter ze fannen, sou, oh, deen do huet en T-Shirt vun där Band un, déi ech och kennen, déi sinn net onbedéngt bekannt a sou. Ok, cool. Ech mengen, wat soll ech soen, elo fréier, fréier war et cool, wann s de 40 Leit gesinn hues, déi dee selwechten T-Shirt unhaten. Elo bass de esou, ah, nee. Ja, Ech ja. fannen et awer och, wéi s du sees, et ass méi appréciéierend, wann, wann et Leit sinn, déi dee selwechten Goût musikalesch hunn wéi s, wéi, wéi s du an dann och eng Band ënnerstëtzen, wou vläicht net esou vill, vill Merch huet. Ja, ja. An och äh, so EMP e Internet hin an hier gell am coolsten ass da ëmmer en T-Shirt dabei am, beim Konzer selber ze kafen. Ja. Egal wéi. Boah, ich mengen das och ähm, dem Fall guckt Dir natürlich och wéi d'Band do besser wäsch kënnt gell. Natierlech vill Verdéngst egal wéi ni un u Merch, et geet vill bei d'Produktioun fort an de ganze Konzept, d'Artisten deelweis wou dat konzipéieren. Mee ech denken am meeschten hunn se et dann awer natierlech och, se sinn op enger Venue an wann s de do zwee, 200 T-Shirte verkeefs, je nodeem wéi grouss dass de bass, Dann ass dat awer schon e Batz Geld wou era kënnt fir déi Band gell? Jo. Jo. An wéi gesot fir déi fir déi Lëtzebuerger Zeen ass dat elo natierlech net esou einfach. Dofir mengen ech schwätzen ech fir eis zwee wann ech soen, kuckt nach eng Kéier wann ech gelift déi all déi Lëtzebuerger Metal Bands no, well elo sinn och e puer wierklech nice Merch Saachen dobäi, ob et T-Shirte sinn, Hoodies oder wat och ëmmer. An dann gëtt e bëssen ënnerstëtzt hei, well dat kann net esou weidergoen. Muss eppes änneren. S, Hal mer op. Jo lo mécht keen et, hal mer op an dann? Dann hu mer de Miesen. Nee mir halen net op. Nach esou bal net. Nach hu mer genuch ze zielen. Wa mer vläicht jeemools eng Kéier keng Idee méi hunn oder wann de Metal ausstierft, mee vu que dass deen Dag ni wäert passéieren, mengen ech hu mer nach e bëssen Joere virun eis hei. Majo och deen Dag wärt net kommen, egal wéi net. Net. Mee an deem ganzen Merch Gedéngels gëtt et natierlech och ganz vill Kontroversen, sou wéi et ëmmer Kontroverse gëtt. Mir hunn Standard Merch, soen ech elo mol, en T-Shirt, en Hoodie, a keng Ahnung, ech hunn eng eng e Stéck Schmuck à la limite wou de Band Logo dran ass. An dann ginn et och ganz lusch Merch Saachen. An do ass dann déi Fro wou een sech da stellt sou ok wat ass nach Merch a wat ass sou lusch an an wat ass Geldmaacherei wéi ech elo net, well dat ass jo awer och ëmmer e gewëssene Konzept hannendrun. Mee wisou gings de dat maachen? Ech mengen ech huelen einfach elo d'Beispill Behemoth, eng Blackened, jo Blackened Death Metal Band ass et vläit elo net méi, et ass awer éischter Black Metal mëttlerweil. Modern Versioun vu Black Metal, kann een dat esou soen? Jo. Jo. Ech soe mol jo. Soes jo. Ok, wann net, dann korrigéier mech, gell? Kee Stress. Et ass alles, et ass Black Death, et ass, et ass och egal, komm mir schwätzen einfach vun der Merch. Nee! Muss méi präzis geschwat ginn, hä? Behemoth, wéi gesot, groussen Numm, Welttournéeën gemeet, Hale gefëllt en masse, déi maachen och. Kaffi. Ja. An do froen ech mech dann so okay wat wat äh, wat äh, wat wëll d'Band do mat repräsentéieren? Well äh, iergendwo sonch mat da so muss dat sinn also schies net. Ja die Fro kann ech engersäits stellen, op aner Säit denk ech mar wo och Kärnung en Delo Beem of ger huet an ger Kaffi drénkt en da gesäit denkt ech op. Oh, Komm probéieren mol, vläicht ass den jo gudd, na kanns dat jo och roueg kafen an dee Moment a supportéieren. Ech soen, ech soen net dass et, dass et elo eng vun deene schlechtesten Ideen ass, well dat do sinn elo nach harmlos Saachen, yeah, yeah, yeah, et kommen nach yeah, méi yeah. lusch Saachen herno. Mee ja, ech mengen dass et ass jo dann am Fong soss näischt wéi e Label. Et ass wéi wa mir jetzt Velo äh, gingen dobaussen. Mir, weess de, mir kéinten och einfach elo mar bei eng Rösterei goen a soen, mir hätte gär, keng Ahnung, eng Tonn Kaffi a mir maachen eise Label drop. Dat geet och. Ja, ja, natierlech. Mee et huet jo awer indirekt, fannen ech elo, net onbedéngt eppes mat der Musek oder mam Konzept vum Album ze dinn. Well si hunn et elo zum Beispill, wann ech kucken, si hunn hir Kaffien ja no Lidder benannt. An do sinn dann och deelweis och Grafiken drop, wou si entweder och op T-Shirten hunn oder bekannte Symboler wéi, wat ass et, wéi heescht dat? Unholy Trinity. Unholy Trinity, genau. Symbol fannen ech. Cool, mee da stellen ech mer d'Fro, wisou méchs de et mat Kaffi? Du kéints et jo dann och, ech weess net, mat, mat Blummen dëppen. Jo, kéints de och maachen, mee dat verkeeft sech vläicht manner gutt wéi Kaffi. Ech hunn awer och nach ni, nach ni iergendeppes anescht, also zum Beispill op, op, op, op Festivals oder op, op, op Concerte gesinn, ausser T-Shirt. Dofir huet mech dat ebe sou verwonnert, dass esou vill Bands Entweder Kaffi man, Béier, ok Béier a Metal ginn scho bal Hand an Hand. Geet zesummen ja ok sou luch Saachen wéi ja nach Strëmp van Joch schon ass scho bal Limit gell. Muss och soen Behemoth ass lo eng Band déi an den leschte Joren lescht Joerzéngt immens immens gewuess ass. an och e bësse mat mat der Zeit ginn, zemools hire Frontmann den Nergal, deen ass jo och, ech mengen huet e e Barbershop zu Warschau, gell, wat jo och schon esou gesinn e bësse lusch ass, gell, en hat dann en huet och puer Clube gehat a Polen, dann ass et fir mech och net weit hiergeholl, wann esou ee wéi hien Caféen op eemol mécht fir seng Band ze promoten. Nee, ech mengen et geet et geet mir geet et net drëms, dass se dass et soll onbedéngt eppes äh, se muss eng Band muss net onbedéngt eppes musikalesches oder äh, eppes äh, op, e- op engem Stoff oder se geprint hunn, fir dass ech et ka Merch nennen. Mee do ech stelle mer just fro, ween Wann dat elo vläit eng eng Rösterei aus Polen ass oder esou eppes, ok. Ech hu elo net genau d'Story hannendru gekuckt, mee dat maachen déi meeschten natierlech net. Déi meescht gesinn dann just, oh wat leeft denn do? Well déi do elo eng ganz nei Linn vu, keng Ahnung, Eau de Cologne Le Satan oder esou Ja. rausbruet, ne? Kléngt gutt. An dat, dat, dat, dat, ech froe mech, ob dat dann alt erëm gutt ukënnt bei de Leit. Mech perséinlech schockéiert dat elo net, well wéi s du sees, Bands gi mat der Zäit bekannt. Och Spiritbox huet och viru kuerzem hir eege Kaffi Blends geintroduced. Ok, an den éischte Reflex, wann s d'eng Band wierklech gär hues, ass, Oh gäil, ech kafen en! Ass, Stopp, Moment, wat maachen ech iwwerhaapt domat? Ech hunn 20 Këschte Kaffi am Keller stoen.

Da ass och eng äh, Nee. weird Sort vun, vun Merch, gell? Äh, Ja, et trotzdem, et existéiert, ne? Ja. Mee si waren awer och net déi Éischt, déi dat esou gemaach hunn. Dat ass Nee, nee, schon- nee, dat nee, geht- Dat geet scho wäit zréck, ganz wäit zréck Sinn sogar, der, sinn ne? der vill. Ech mengen, du has du gesot, Kiss huet ganz, ganz komesch Ganz komesch Bandmerch. Also ech mengen si waren eng vun deenen schrillsten iwwerhaapt ne, ech mengen Kiss ass Kiss souwisou, den Gene Simmons huet ëmmer probéiert alles op säin Numm ze maachen, datt datt e fir alles Geld ka kréien ne, näischt géint hien, ech mengen ass e coolen Typpchen dat trotzdeem. Jo. Mä jo, et hat souguer scho nach viru Kiss ugefaangen, ech mengen souguer d'Beatles haten hir. Saache schonn op op Lunchboxen drécke gelooss an op Rucksak an hei an do, gell? Dat geet scho wäit zrëck. Bah, ech mengen, d'Filmindustrie mécht et jo vir, wann s de Gréisste kucks ewéi Star Wars oder dat Jurassic Park, gell? Dat, dat ass iwwerall. Dann, okay, dann, dann kanns de der d'Fro stellen, jo, firwat kann ech dat net mat menger Merch maachen? Voilà, ech mein jo ganz vill Bands déi Figure vun sech verkafen ne do yeah. kies och mat fir ech mein ginn Figur vum James Hetfield vum vum ah, schwessen wat nach alles vum Lemmy äh, vum vum äh, Lemmy genau vum, äh, ach, schon Jimi Hendrix Jimi Hendrix genau, genau. Ja so Ikonen halt an de probéiers da dann natürlich och denken ech en Liwensweg ze schafen an den du kannst natürlich mat mat so Merch deng deng deng Präsenz massiv ausbauen. Mee da ginn et esou Saachen wéi dem Rammstein säin Dildo-Koffer. Jo, ass mega. Et huet d'Welt gebraucht. Jo, bon, ech mengen, ech schwätze fir eis zwee, wann ech soen, mir sinn net déi gréisste Rammstein-Fans. Also dat ass mol eng Saach. Mee dat heescht Net dass een d'Musek net ka respektéieren, mee hei et ass dann esou hm hm hm ok. Esou eppes, ween esou eppes keeft, deen dee wëll dat just dohinner stellen. Ech ka Ja. mer net virstellen, dass een do dat keeft, äh, Männlein oder Weiblein, Fir se ze benotzen. ja, fir fir fir sech domat ze dat- vergnügen. Dat ass fir mech onvirstellbar Das, irgendwie. das weird. Ich mein, das gehst du wirklich einfach just, weil, ja, weil Numm drop steht. Well en ne? Numm Dass drop ass, wann's well en gibst, Label drop äh, ass. wann's gibst Keieren en Dildoe vun Gucci kafen an déi stells de der och einfach sos dohin a. Gucci Gang. Also wann en Dildo, da wéilt ech ee vum. Jo, dat ass eng schwéier Fro. Wann et en Banned Dildo gëtt, deen ech wéilt, wat wéilt mir dat? Also ech hu mer bis elo net wierklech Gedanken iwwer esou Saache gemaach. Ech och net, dosou wéilt ech eng Äntwert. Keng Ahnung. Dach, dach, wann, da misst et ee sinn, een a Form vun engem Messer, an hannen drop ass dem Varg Vikernes säi Gesiit. Et laacht. Dat, dat, dat hätt dann och nach e Wiederverkaufswäert, gell, an der Black Metal Zeen. Mee elo si mer scho rëm bei Black Metal, egal. Mir zéien weider an dëser komescher Merch, Gëtt et énners spezielles wats du nach esou gesinn hues wat dech e bëssen esou hm. Jo, fir eng op KISS zréck ze kommen, ech hat e Site fonnt mat wierklech strange Saachen, wou si verkaf hunn. Ënnert anerem Eau de Cologne, Deo, Air Freshener fir an den Auto ze hänken, e Cookie Jar mam Gene Simmons sengem Kapp fir Kischtelcher dran ze maachen, dann nach Kondomer. Och ganz interessant mhm. och beim Gene Simmons senger Zong drop langen lange Wee iwwer der Gummi äh, das war schon mega witzig von hun Air Guitar Strings vu Kiss hey. ich, ich wiederholen Air Guitar Strings vu Kiss was einfach ein tut mat dran Wow Wow. Dat dat kriss du ze kafen. Äh, dann op Platz Nummer 1 ass awer dann natierlech den äh, Sarge vu Kiss, mat deem du dech dann kanns begruewe loossen. Dream come true, gell? Ja, voilà, das das ass alles do, wat d'Häerz begehrt. Ech hunn och nach eppes Flottes gesinn, ne? Also äh, Metallica huet jo esou e schéint Lidd Enter Sandman, wou Wann de Lyrics irgendwann enke Exit Light an Enter Night ne, virkënnt, an du gëtt et den Metallica Light Switch. okay. Ja. Okay, also kann een drwer streiten gellen äh, es lipp not klatschberg as och so bis hm, okay wat ech wat ech par konter witzeg fannen dat sinn déi ähm, die die krchtdags äh, bandmerch Dat fannen ech, ah, ja, so du kanns du so richtig austoben an der Lächerlechkeet an das okay. Die, die trashig äh, Christachspulveren genau, meinst, genau. Ja, äh, da hast du vu Slayer gesinn an mm. so weiter. Dat fannen ich dann ich fand so unbedingt gut me Et ass awer ënnerhalsam. Dat géif dat géif ech esouguer undoe fir fir iwwer d'Feier Deeg esou. Wat hat man nach gesinn? Ha hunn souvill Luchsaache gesinn. Ech hat och elo wou s de Metallica da gesot hues, ech hat e Monopoly Spill vu Metallica gesi gehat iergendwou, ech fannen en zwar elo net méi erëm, mee ech weess dat en existéiert. Jo, ech hunn elo nach eppes fonnt, wat war dat? Ah, ah effektiv eng, eng, oh Käerze ginn et der jo schonn, has de gesot. Et gëtt eng, dat fannen ech dann e gudden, e gudden Touch, eng Burzumkäerz an dräimol däerfs de roden wat et ass. Eng Kierch? Mhm. Ja das passt dann awer och bei d'Story ge. Schlechte Geschmaach ass ass ass wichteg. Ass, Mee ech mengen ja. dat hien selwer net ganz vill domat ze dinn huet awer. Nee nee nee den äh, heescht jo lo ganz anescht ass hat Dat ass gesot. vorbei, ja. Oder en äh, Ghost Analplack mengen ech war et so. Ah ja, okay. Ja. Ja. Och nei Bands an also Saachen Bring me schon Beispiel eng Barbecue Zooss vun Bring me the Horizon och gesi Bring me the Barbecue ne hecht se Bring, ja, genau, genau. Ja Must Welt dat hunn a Fra a Fro gestalt. Wat hal Dir doriwwer? Dat dat ging eis interesséieren. Mir sinn och lo éischter een, also wann ech u Bandmerch denken, wéi gesot, dann ass et jo de Standard halt. Vinyl kléngt oder ass a mengen Aen och schonn bal Merch. Also ja, dat du kéinst et lo an der Kategorie Musik man. Ech ka wann ech verschidde Vinyle kafen, da weess ech, datt ech déi kafen net fir se ze spillen, mee fir se ze sammeln. An dat dat mësst se jo theoretesch och mat mat sou luschen. Merch Saachen ausser aus dem es net engem se fir das das also bei mir fir mech gehéiert vinil an den Merch Eck ja mir das awer man da bist du kann das Musik vinil ass Musik du kannst selbst wat man nach an wat Band och äh, produzéiert huet das Bauer gi schon vielleicht die einfach Vanille kaufen für se zu sammeln Vanille hun Vanille Vanille als auch gut ja. muss méi iwwer Vanille geschwaart gin eng gut Merch eng gut Merch okay ja, dann derfs awer net schmëlze ge nee, nee. Nee, dat, nee. Verbueden, darf nicht geschmolzen werden. Ja, dann hues du gees op Concert, hues nach sou klengen äh, Glassen äh, Tiefkühler do, da kannst du deng, deng Glace mat heem huelen vun der Band. Vun der Band. Vun der, ja, Vun, ja, vun der ja. Band natierlech so rausgescoopt, oder wéi? Nee, nee, nee, hire Label, also ass, ass hire Numm ass drop, dass hir, hir Mark an alles. Äh, ne? Geil. Gell? Dat ass nach ëmmer méi sënnvoll wéi. Dildoen. Jo, absolut. An awer och an awer och un e gewëssenen Artikel, wou mer an eiser éischter Uncovered iwwer Winterson riets haten. En Artikel, wou dech hoffe gelooss huet an ëmsou méi rose gemeet huet. Jo, well näischt komm ass. Well näischt komm ass. Voilà, ech menge mir brauchen déi Story net nach eng Kéier ze erzielen. Op jiddefalls gëtt op en Album gewaart a vun deem Album hunn se e Stressball gemeet, wou just den, den Titel vum Album dropsteet. An da war se okay, Jong, wann de, wann de Sue brauchs, dann keng Ahnung, dann, äh, dann mësst du einfach so en Ad wéi mam, mam, wat war mam Bernie Sanders, I'm once again asking for your money. An äh, net, net so eppes, well dat huet déck vill Leit infuriated. Do waren der vill, vill sténkeg, gell. Ech hat jo nach näischt dogéint, wann se den Distress Ball do raus bréngen, dat wier mir nach zimlech egal, mee dann bréng och den Album raus, deen derzou gehéiert, deen um Ball steet. Ech fannen dat schéin, dass de genausou, genausou depressiv op dat Thema elo unschwätzen bass wéi ech. Dat ass mäin Afloss a meng Schold. Jo, dat war déi éischt Kéier, wou Winterson mech ugepisst hat. Ech mengen, ech hat dat souguer deemools an der Episod gesot. Dat hat de effektiv gesot, jo. Jo, jo, jo. Jo. Also iwwer Merch kann ee vill streiden. Mir kafe gär Merch, där wahrscheinlech och. Ähm, wann net, dann kaaft gefällegst Merch, well ähm, där ënnerstëtzt jo domat net nëmmen d'Band, mee och dann do stieche jo ganz oft dann och Artisten, Kënschtler hannendrun, déi sech do vläicht bësse méi just ausgeduet hunn, wéi en einfach e Printlabel ze huelen. Oder mir fält do eng aner Band an, wou. Wou jo eegens, ech soll emol, Associatioun hiert eegen, ja, eng Community gegrënnt huet, ebe fir d'Musek an d'Konscht ze vereenen. Dat ass déi, déi belsch Band Amon Ra, Post-Metal Band. An do ass och Oathbreaker dran, och eng Post, Post-Black Metal Band, kann ech emol soen. An déi sinn an där Community dran, wou. Church of Ra heescht an do ass wierklech, do sinn Ausstellungen a Muséeën vu Kënschtler, déi selwer dann och Musiker sinn oder vun deene Saachen, wou se schreiwen, influenzéiert Konschtwierker gemeet hunn. Dat fannen ech, dat, dat ass schonn erëm en aneren Level vu Merch. Dat ass, vill, vill géinge soen, dat ass puren Hipster-Merch.

Oder ze grouss wat se ze dënn bass méi kom halen op déi Zäite sinn dout ha gëtt nemmi ofgeholl ha gëtt just nach bäigeholl wéi dat sech gehéiert ja dat ass zu so, ähm, dat ass schon wie gesot mir eng mir eng speziell anerweis vum Merch dat dat ginge jo richcht dann noch als definitiv als Konscht dann duerstellen. Ja, ja. Hey, ginn jo och ganz Köpp. Ech meng den Nergal och molt hien net och oder mm, sinn ech do, do am falsche Film? Weit ech wees molt hie lo net ne. Da verweessen Chat mat engem aneren. Si ganz vill äh, Front oder Frontleisinne Gitarristen. Äh, ech meng esouguer den Eddie Van Halen. huet huet gemoolt. Okay, den Jason Newsted, äh, Newsted vun ex Metallica an seng Band wie gesot Voivod an an seng Band Matt Lash iwwer jetzt Newsted heescht ze einfach ne. Mm. Hien huet och äh, seng egen ach, ich will net so Galerie méi regelméisseg Ausstellungen. Dat dat ass dann natürlich och rem schon eng nach en anere Level vu Merch. Ass dat Dat ass jo da wierklech fir déi individuell Persoun. Dat geet natierlech elo ganz wäit. Ja, ähm, ja. Mär, mär wollten hei just eng Ketten Keer mol e bëssen iwwer ja, eis, eis gut Erënnerungen wo man hatte, wann man verschiedene Sachen kaf hun oder oder so aneben ze kucken Sache wo man fannen ass dat nach Merch oder ja einfach bëssen iwwer iwwer Merch ze schwätzen. Ech hun awer nach eng Fro un dech éier mal heirem schon alles Bei Tromm geheien. Wat ass däi däi wäertvollste Schatz deng wäertvollsten Merch? Wees du dat? Schmenge vun zwee Joer den déi ënnerschriwwen CD vun Opeth, In Cauda Venenum. Vinyl.

Ja, am Ballfall, wéi gesot, Merch ass, ass wichteg an Dir ënnerstëtzt Bands, Dir macht gläichzäiteg och Reklamm fir, vun Ärer Band an äh, jo. Kaaft Merch, méi soe mer net. An da wäre mer scho rëm duerch mat dëser ganz kuerzer Kuerz fir Déngens. Méi kuerz wéi soss, mee et ass egal. Heiansdo geet et och duer, wann een e bëssen iwwer Saache schwätzt an net dräi Stonnen, wéi mer et scho gemeet hunn. Mir preparéieren eis elo op déi nächst Folgen. Bis dohinner wënsche mer e schéinen Dag, schéin Nuecht, schéine Weekend, schéint Joer. Merci fir den Nolauschteren natierlech och. Schéin Ouschteren, schéi Feierdeeg, alles Guddes am neie Joer, dat Üblecht halt. Schéine Mokussdag. Mokussdag, also ja. Schéinen Dag an dann soen ech Mokuch un dech, Mokuch un iech dobaussen. Hm. A bis geschwënn hei bei Kaméidi mat deem übleche Wahnsinn.